Medo ɣezɔna ame sia ame teƒe sia teƒe yi ke ɖe le nye kpɔm tso eyi de azɔ be Pan Afrika ƒe wɔna yi ke mede tome na ŋkɔe be Domenyo meso aƒo o. Mele nu ƒom kple wò ame aɖe yi ke le nye kpɔm gaƒoƒoea me. Menya be ɖetugbui aɖe kple srɔ̃ wole nye kpɔm gaƒoƒoea me. Togbɔ be wonɔ television ti le nye kpɔm hã, tomefafa meli o. Menya be ame aɖewo nɔ anyi gaƒoƒoea me Teƒe yi ke wole nye kpɔm tsoea, amewo sɔgbɔ ɖe teƒe ma. Dzidzɔ, amewo le nu kom, amewo le dze ɖom. Vɔ esrɔ̃tɔ aɖewo le teƒe ma. Vevesese aɖe gakpɔtɔ ɖe wo me elabe tomefafa yi ke wogblɔna be tomefafa mele aƒea me o. Biabia nye be nu ka gbɔe wòtso? Ame aɖe le tame bum ebe yedi be yeaɖe srɔ̃. Eɖe srɔ̃. Ye evi, eviwo le eme vam, gake tomefafa yi ke dim nèle la ƒe ma, mele kpɔ mɔ. Mina mise gɔme be ɖe agbe mɔzɔzɔ ame sia ame kple tɔe. Etsi yi ke ame aɖe tsɔ ɖa koklozi wòsesẽ, etsi ma nɔ ye wotsɔ ɖana agbeli wòabɔbɔ. Mía tɔgbuiwo bua nu ɖeka eve o ŋuti hafi ge ɖe srɔ̃ɖeɖe me. Megale nenema egbea o. Be ɖe alekeke-aleke ke wòle hã, eme nekɔ na be ne nye nyɔnua, wò dɔdeasie wònye be nàɖo bubu na srɔ̃wò. Nɔ srɔ̃wò bum. Nenɔ nu gbegblẽa wɔm nɔ bum. Gakpɔtɔ nɔ srɔ̃wò bum. ele tɔtrɔ ge gbe ɖeka. Ɖetugbui aɖe yi ke le nye kpɔm ne wogblɔ nya na medi be yeaso. Nenye be nèdo go osɔfo alo Roman Father, ale yi ke nèbɔbɔ ade ta agu nɛ, Papa, Daddy, kple tɔyiwɔ me la, bubu yi ke tsɔm nèle ne osɔfoa ma, nenye be nètsɔ bubu ma ƒe half na srɔ̃wòa tomefafa yi ke dim nèlea, nèkpɔ ge. Eye nenema ke ɖekakpui yi ke kpɔm nèle. Èkpɔ, ɖekakpui aɖe le nye kpɔm gaƒoƒoea me. Ege ɖe srɔ̃ɖeƒe wòsusu nye be srɔ̃ɖeɖee etie. Edidi be yeagbee srɔ̃. Ao, èkpɔ ɖetugbui ma kpɔm nèlea? Ènu mɔa yi ke wòdo wò nyakpɔkpɔm na wò. Ship ma le esia. Nenye be nèƒle nu mɔwo tɔgbi ne srɔ̃wò yɔ le dodoma, wò susu le aƒeme tsi ge. Srɔ̃ɖeɖea, agbemɔzɔzɔe wònye. Enumanyala evee do go. Wogbɔa va srɔ̃ nunya tso wo nɔewo gbɔe. Wò dɔdeasie nye be nàwɔ tɔwò sinu. Lɔ̃ srɔ̃wò. Ɖo bubu na srɔ̃wò. Le srɔ̃wò kɔ ƒu akɔ be wòaŋlɔ wò ƒomeawo be. Ema koe wɔ ge be srɔ̃wò hã bubu yi ke dze le agbe ya mea, ebu ge na wò. Ƒetɔ tɔgbi akɔ so ade li mele gbɔwò tso fifia va de asi na ga adre kple afã. Egbewɔna ya wonam be mava ɖo biabia yiwo katã miebia ŋu. Menu ƒo ge ku ɖe nu gbogbowo ŋu nano eyi ke mese kpɔ ele akpa gãtɔ se ge egbea. Mese be ame aɖewo le woƒe birthday-wo ɖum egbea. Nenye be birthday-tɔ mawo le ready-a, ke ɖem ke na be míaƒo nu tso birthday ma ŋuti hafi mayi ɖe nye wɔnawo dzi. Ye menya nyuie be ne míege ɖe míaƒe ʋumedu ma bikɔ ƒe me alo ne ge ɖe bikɔ xlɔ̃ me aholi xlɔ̃ aɖewo eya aholi xlɔ̃ hã le bikɔ xlɔ̃ me. Woƒe nɔvi aɖe hã nye ameyinugbe yi ke ƒe gbeƒã li. Ta míadze egɔme kple ame yi ke le eƒe birthday ɖum. Wona menya be ɖevi dzaa aɖe yi ke nye Goodluck Wɔlanyo Adeti yi ke tso Toklokpo. Ewɔbe Toklokpoa nye teƒe yi ke le Sogakɔ ƒe megbedome ko hã. Goodluck wɔla nyo adeti wò dzilawo be etsɔ yi va yia ye nye wò dzigbezã. Yes. Wobe le susu ma ta yewòbie Yehowa Mawu ƒe kekeli na wò. Yewòbie Yehowa Mawu ƒe agbe didi na wò. Wobe enu yi ke ana be ɖevi ɖe sia ɖe nakpɔ dzidzɔ le wò agbe mɔzɔzɔ me neklẽ na wò ale be wò agbe mɔ dzia nanɔ hãe. Teƒe yi ke wò dzilawo meɖo oa, woƒe gbedodoɖa nye be nàɖo teƒe ma akpe. Emae nye Goodluck Wɔlanyo Adeti eƒe dzigbezã. Ke nenema kee nye ɖetugbui aɖe yi ke wɔna ya, eya hã metsɔe fefef, metsɔ míaƒe wɔnae fefef o. Míaƒe ɖetugbui ya ƒe ŋkɔe nye Enyo Nam Adzima, Enyo Nam Adzima. Ele wò dzigbezã ɖum Mebia Yehowa Mawu ƒe nunyoname ɖe sia ɖe na wò. Yehowa Mawu ƒe yayra ɖe sia ɖe neklẽ ɖe dziwò, neklẽ ɖe wò ƒomewo dzi, neklẽ ɖe wò srɔ̃ɖeƒe. Nyemenya nu yike me tom nèle le gaƒoƒo ya me o, gake egbe yike nètsɔ wò dzigbezã ɖo la mea, mele nu ƒom abe tɔgbui ene ɖe wò agbe dzi be wò agbemɔzɔzɔa nedzɔ togbɔ be Agbemɔzɔzɔ nye kplametsɛwo hã egbe yi ke mele nu ƒom hã. Mebia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui ɖe wò agbemɔzɔzɔ me. Eme nenyo na wò sa enyo nam adzi ma. Míadze egbe ƒe wɔnawo gɔme. Nye producer na menya be nyi tsɔkɔ srã yi va yia, ame yiwo ke nyo dɔ me ne wɔna ya wo dometɔ aɖewo tsia ni, Angela Awudi, wobe nenamesi ɖi bla eve ye nenema ke nye Victor Ayawu vi. CD bla atɔ William Petsi nana mi CD ewo ye nenema ke efo Noah Alpha Venture wɔbi ame yiwo nye Merchant tɔa CD adre Akwesi alo Akwasi. gadri sidi blatɔ̃ vɔ ɖekɛ ye nèna mí. Meda akpe ɖe mí katã ye nenema ke nye mía tɔgbi Linus do vɔ dzɔgbe hã sidi blatɔ̃ ye nèna mí Kenneth ku dzo tsawo dzi Mafi sese kpi for real CD bla ve ye nenami Frank kumuzi nenami CD bla etɔ ye nenema ke nye Victor kɔku nyo ɖeka CD bla eve mi dada amaɖewo ƒe mama yi ke nye amaɖewo ƒe tee tasi Rita Theodora Atamudzi Nenamisi ɖi blave vɔ ɖekɛ ahan. Patience afi asia gbɔ nenamisi ɖi bla atɔ vɔ ɖekɛ yi nenema ke mía tɔgbi yike nye amaɖewo ƒe fofo nye amaɖewo ƒe tse yike tso meƒe kple mafi ava kpeɖomi. Numadzi Ben dzitɔ. Nenɔamesiɖi blaatɔ̃ Egbea, Yehowa Mawu neyra ame yiwo katã abu ta me be yewoakpe ɖe mía ŋuti. Egbea, Yehowa Mawu neve wo katã nu ɖeka si dzi ŋuti na ame aɖe. Egbea, be egbe ƒe wɔna ya nayi ɖe edzi, mehiã ame aɖe ƒe kpekpeɖeŋu, ne nye hã mawɔ tɔnye. Tɔgbi medie mabiae babia ye o. Wonɔ egbɔgblɔm be efa alo afa kaka. Gbedie mabia wò be ɖe nukae nye afakaka, ye ɖe wònyo be ame aɖe naxɔ afa mahã? Nenye be ŋuɖoɖoa nye ẽ, afaxɔxɔa viɖe ka ye le edzi mahã? Ne mige ɖe afa ƒe nya mea, bokɔ ƒe nya wònye. E, nyemeɖo ɖoƒe mae o, ta míatsɔ teƒe ma kɔ da ɖɛ. Gake be Nu kae nye afa? Afa nye enu yi ke kpe ɖe amegbetɔ ƒe agbe mɔzɔzɔ ŋuti abe le kpɔɖeŋu me eyi ke mínɔ suku gɔmedzedze mínɔ yevugbe srɔ̃ma. Agbalẽ aɖe li yi ke woyɔna be dictionary. Ne le yevugbe ɖe va ke ɖe yevugbe aɖe ŋuti ye me se gɔme oa, agbalẽ mae mitsɔ he die yevugbe ma ƒe gɔmeɖeɖe le eme. Alo ne nye be. TV yi ke nèle kpɔkpɔm fifi lae le gɔmedzedze yi ke TV ta vava ma. Ame yibɔ aɖeke menya nu tso eŋuti o. Ta nenye be TV eva, agbalẽ aɖe nɔ eme yi ke woyɔna be manua. Agbalẽ ma mee ye dzi kpɔ ge nàle akpɔ be ne ebe TV ƒe nuƒo ne yi ɖe edzi, ne ebe yeale station ya kple tɔtɔa, ahan, ye woyɔ be manua. Nenema tututue nye afa le amegbetɔ ƒe agbe mɔzɔzɔ. Nenye be agbe mɔ yi ke zɔm nèle do viviti ɖa o, nane dzɔdzɔm ɖe wòagbe me alo nane dzɔdzɔm ye megɔme sem oa, afa ye wobiena ye wòxɔ gbename. Vɔ be ɖe wònyo be ame naxɔ afa mahã be bokɔe menyo o. Ye nyemenya be afa ƒe nunyoƒe kple eƒe nugblẽƒea, nyemedi mawɔ vodada o ta mase ema ɖe teƒe ma. Vɔ fonye nele biabiam be, Èfa alo afãe? Nuka wònye wobe afa alo wòle nyi ya? Ne yi ɖe Bible me kura ƒua, eyi ke Yehowa Mawu dɔ Yona ɖo la lili via. Bible be, Esi wòva ɖo meli yina ye míese be atsiaƒu va dze agbo, eyi ke wonɔ agbawo ɖem nɔ kɔkɔm ɖe tɔ me. Womenya nuyi tututu dzɔdzɔ me o. Bible be, Ɖe woda nu hafi kpɔe de dzesi be Yona ye nye ame yi ke nɔ sisi be. Nuka woda? Ebe ɖe woka afa. Afa yewo ka. Ta nɔ be afa kaka enye nui ke fia afɔɖoƒe amegbetɔ ƒe agbe mɔzɔzɔ. Eyi wo bebie dzi be wonɔ gbɔgblɔm be feto me ye zi geɖea eŋu dɔwɔlawo kple ame yiwo nɔ etrɔwo zãm nɔ gbɔgblɔ be mawɔ wo yi ɖe feto me. Ebe yedi be yeabia be teƒe kae nye feto me mahã. Ekpɔ be. Eyi ke Yehowa Mawu wɔ xexemea, xexe maɖe nuŋu o. Mawu wɔ eƒe dɔ vɔ. Eyi ke Mawu wɔ xexemea, ewɔ wo dɔ vɔ. Nunya ye amegbetɔ kɔ zɔ woa gbe mɔe, menye gbedodoɖa o. Ɖo to ne nàse nya nyuie. Eyi ke Mawu wɔ wo ye ŋutɔ xexeme vɔe, ewɔe ɖe wo nunya nu. Susu ma ta amegbetɔ ɖe sia ɖe, ne wodzi wò ŋee, nunya nɔna tame na ame gake susu ɖe wodiɛ susui ye wokɔ zɔ agbe mɔe. Ɖe susu ma ta xexemɛ míela gbɔgbɔwo li vovovo, gbɔgbɔ ɖesiaɖe kple eƒe dɔ yike wòwɔna. Ne yi ɖe Bible me eyike womeɖe Biblia ƒe akpa aɖewo le eme oa, Six and Seven Books of Moses kple tɔtɔ mawo nɔ mea, akpɔ be angels aɖewo li yike wodoa gbe ɖa to wo dzi. Nenema ke le dekɔnu mea, gbɔgbɔwo li, mawuwo li vovovo, ɖesiaɖe kple enu ye wowɔ to wo dzi. Mawu mawoa, ɣeyiɣi li, wogugblɔ yina ɖe keke teƒe yi ke xexeame amegbetɔ dzɔ tso, yi ke le ŋugble me woyɔe be feto me. Gbɔgbɔ ma ŋusẽ yi ke Yehowa Mawu na wo be woava wɔ eŋutidɔ le agbea me. Ele be woayi ava wɔ akɔta ne woƒe tɔ yi ke nye xexeame ŋutɔ. Ta ne wova wɔ akɔta ma, wogaxɔna ŋusẽ bubu tso teƒe mawo vae. Ame yiwo ƒe ŋusẽ yi ke wona wova zẽ to mɔ bubuwo nua, ɖɔɖɔɖo nɔ wo ŋuti. Teƒe ma, nenye be wowɔe vɔa, wotrɔ gbugblɔ evana. Ta nenye be nèle sesem ko be trɔtrɔtɔ alo Ame yiwo se ŋu gɔmea neɖo ɣeyiɣi ma woƒe dɔwɔƒewo megawɔna dɔ o. Ne yi ɖo yi woate aka afa na o. Gake nu geɖewo li ya ne yi teƒe mawo mewɔnɛ o. Wobe woyi ɖe, wobe mawɔ wo yi ɖe feto me. Ta ne le feto me di ma, gɔmesese ye le eŋti ye ma. Medi be maxɔ dometsotsoea Ne megbɔ va wogbɔ wɔnawo dzi yi ge. Vɔ gaƒoƒoe ma mehiã ne wò hã wò kpekpeɖeŋu. Egbea medi be wò wɔ ne wɔ nuka ne nɔ wɔ me. Míaƒe kaƒodzesi yi ke wò hã nàtɔe akpe ɖe mí ŋuti tɔea eye anye zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six wò hã wò wɔ ne nɔ ewɔ me gbam. Last me request five hundred Ghana cedis lo mese be wobe meva o. Egbea medi be egama neva.

Iya meda meda kpe kekeke be ne xɔ dzigbɔ ɖe me yi gava tu wo. Efo Kwame Amu Emmanuel nena mi CD ewo ye ne ma ke nye mia nɔvi Fafali wo hã nena mi CD ewo. Um, efo Kwame te, Tekpli Kwame Tekpli CD woe nena mi. Faustina Ahiabɔ Sidi blaeve ye nenema ke nye ayi na ata li sidi blaeve ye wo hã nena mi. Wo hã wowɔ nenɔ wɔ me be gbɔgblɔ vi míaƒe kaƒodzi si nye 0243408086. Wo hã wowɔ nenɔ míaƒe wɔ me egbea. Tɔgbui medie mabia be ɖe nyateƒe nyae wònye be ame yiwo nye blaɖagbevi dzidziwoa? Eƒe nyateƒenyae wònye be ame yiwo nye blaɖagbe vidzidziwoa, womeɖo ŋusẽ le gbɔgbɔ me mahã. Ye nenema ke wogblɔ ɖa be dzoɖatɔwoa, dzoɖagbetɔwoa, wonye ame aɖewo yi ke woƒe, woƒe ŋku me sẽ, ye woƒe nyawo sesẽ, ye woɖo ŋusẽ le gbɔgbɔ me. Tɔgbi medi be nàkɔ enuiwo ŋuti nam. Zi geɖe enumafialawo li. Em, Ekpɔ be zi geɖea mía makɔ nane ŋuti le teƒe ye. Wonɔ nya ma gblɔm zi geɖe gake menye menye nenema wòle tututu o. Blaɖatɔ woawo nye ame yiwo ke Yehowa Mawu yra wo. Nenye be wodze si woƒe kɔwo ye wonyi kɔ nyia, e, mege ɖe dekɔnu me nyuia wo esese hafi nàgblɔ be yeaƒo fi deblaɖatɔ alo naɖu dzoe wòatoe. Gake woawoe nye aɖa adre yiwo katã lia. Blaɖatɔwo nye aɖa yiwo ke ekɔ nyinyi ekɔlɔ̃ti gbogbowo. Gbã, blaɖatɔwo meɖua nu kuku o, abe lã kuku o. Míatsɔe ko be enyi aɖe ku, woawɔe woafli blaɖatɔ naɖui, ele kɔ ɖum. Egbɔ̃ naku, woawui. Ame le gbɔgblɔ ge be ɖewohĩ eyi enuma ye meɖui kpɔ ye nye blaɖatɔ ye meɖui kpɔ. Enuyiwo dzɔna be ne le nuɖu le tsɔ ba kpli tɔtɔa, ame yi tɔtɔtɔ le tsɔ ba ɖama menya be ɖewohĩ elã kuku nyi wowɔ va dzra nɛ o. Egbe ŋkuʋuʋu ya ame aɖeke ƒe nyi blibo mekuku ge kɔ aku dua de me be yeɖe ɖi mɔ ɖi. Edzra ge la fɔe ava dzra ne tsɔ ba tɔ. Nenema ke ame aɖe ƒe gbɔ mekuku ge vie kɔ va xɔ ƒu gbɔ ne ye ŋutɔ meɖu ge oa, edzra ga le nyuie fãi ava dzra ne enuɖala mawo wotsɔ ga ɖa nui. Ta ne nye blaɖatɔ ne le numɔwo tɔgbe ɖu ma, wò kuku ɖeko le kpui. Ta le dekɔnu me alo le ame yiwo wofia nu ku ɖe aɖa nu mɔ ŋutia, ame yiwo nye blaɖatɔa ɖeko woku na woƒe kuwo me gɔmesese ge o. Nye vevietɔ nye be blaɖatɔwoa womesia ta me o, blaɖatɔwoa womewɔna dzoɖeamee nu o, ne le numɔ̃ tɔgbe wum maa, wokuku ɖeko le kpata. Susu ma ta ame geɖe, ame yiwo nɔ nu fiɛm tso aɖaŋu ma ŋuti anɔ gbɔgblɔm be blaɖatɔwoa, womeɖo ŋusẽ le gbɔgbɔ me ao, ekɔɖuɖu le wo ŋuti tsɔ wu aɖaŋu susɔewo katã. Ye nenema ke enɔ gbɔgblɔm fia be dzoɖeagbetɔwo nɔ gbɔgblɔm be dzoɖeatɔwo sesẽ, woƒe ŋkume sesẽ, ye woɖo ŋusẽ le gbɔgbɔ me. Menye nenemae o loo. Le aɖaŋuwo ƒe Nu fefiewo ma, yes, dzoɖatɔ aɖewo woɖo ŋusẽ, gake menye wo katã o. Ame yiwo nye dzoɖa gbe ye wonye eya kple edzo me wɔa wɔwɔe le glanglaŋ nema. Woƒe dzi sesẽ ye nu yi woɖo be yewoawɔea, ne womewɔe o, medzudzɔ gɔ. Ame yiwo nye blaɖatɔ, eh, dzoɖatɔ ye wonye edzomewo kple eyamewoa? Enu ene ye Mawu kɔ wɔ amegbetɔ ɖesiaɖe. Anyigbamewo li, etsimewo li, eyamewo li, edzomewo li. Ta dzoɖatɔ yiwo do tso edzo kple eyamea wɔwoe ƒe nya le nenema. Ɖeko la be, ne wonɔ gblɔ be memreɖatɔwoa, wonye leaders o, Eye nenye be wole eha aɖe nu, wole ame nu alo wole dɔwɔƒe nua, eyie nyuie. Gake menye memliɖatɔ ɖe sia ɖee le nenema o. Memliɖatɔe wonye anyigba me kple memliɖatɔe wonye etsi me wa. Woawoe nye leaders wo yi ke woƒe amekpɔkplɔ ƒe agbenɔnɔa eɖɔ ed ezɔ mɔ. Vɔ memliɖatɔe wonye dzo me kple memliɖatɔe wonye ya me wa. Woƒe nya sesẽ. Womeɖia asi le nya ŋuti o. Ekpɔ ge fifi labe game le sue gake enu yi wòɖo be yewɔ ge, woƒo nu nɛ kekeke mesesẽ gɔme. Nenema mimlea to yewo ke nye ya kple etsi wole ema. Ta nenye be aɖawo le aɖawo ƒe nu yi wɔwɔwo gblɔmee, ame yiwo nɔ nu fiam tso enuma ŋutia, ele be woase gɔme be togbɔ be dzoɖatɔwo lia, menye wo katãe nye anyigba me o, eɖewo li wonye tsi me. ta ele be woasrɔ̃ nu makpe ɖe eŋuti hafi anɔ nu fiam ku ɖe enu mawo ŋuti. Mele ɣeyiɣi di ge kpɔ be ɖe mate ŋu age ɖe teƒe ma hã o. Hum. Tɔgbi medi be mase míaƒe tɔgbi ŋkɔ ya gɔme. Ebe ŋkɔ ya nyemese gɔme o. Ku ke nu. Ku ke nu. Ku ke nu. Eku ƒe ke nu. Hum. Ku ke nua, ŋkɔ mawoa, kuɖiabɔ, kukubɔ, aha, kumasa. Ŋkɔ mawo tɔgbi tɔgbi yi ke tsɔ ŋkɔ ma ne via ye ate ŋu aɖe gɔme gɔmesese na wɔ dɔ. Ŋkɔ mawo mía tɔgbiwo tsɔ ŋkɔ mawo kɔ toa lododo, abebubu kple nuxlɔ̃amee me eyi ke wo dometɔ aɖewo nya nɔ sesem Eyɔyɔ vivie le tome ta wonɔ yɔm ɖe ahanoƒewo ye wonɔ gbɔgblɔ be ŋkɔ mava zu ahanu ŋkɔwo. Vɔa ku ke nu yi ke gblɔm nèle aɖo ku sɔ kple ŋkɔwo be Kukubɔ, Kuɖiabɔ, Kumasa kple tɔ mawo. Ŋkɔ mawoa, ame yi tsɔ ŋkɔ ma etsɔe kɔ to lododo, abebubu alo nuxlɔ̃amenyawo me ta ye ŋutɔ ko ate ŋu aɖe eme susu ye ta wotsɔ ŋkɔ ma la nenye be nàse egɔme nu nenema. Tɔgbi zi geɖe wonɔ gbɔgblɔm kpɔe ko be wobe eʋawo katã ame ɖekae wonye. Wonɔ gbɔgblɔm míenɔ sesem be eʋawo katã ame ɖekae wonye. Vɔa mele ʋedome ye mekpɔ be ʋedometɔ aɖewo lia womewɔna ho o. Gake aŋlɔ kple tɔŋuwoa, nenye be ame kuawo gblɔna be Amea newɔ aho. Ne amea wɔ aho vɔ hã, wogagblɔna be, Mewɔe nyuie o. Vovototo aɖe ɖewo le ʋedomeawo kple aŋlɔwo kple tɔŋuawo dome le dekɔnu me mahã. Em, Le nyawo nyateƒe mee, wòbebie ebie melɔ be amewo lɔnɔ nya yewo bie zi geɖe. Meɖo ŋku dzi be eke mamea wova programmee dzi ame ɖe be bebie ma, vɔ mi mete ŋu ɖo eŋuti hafi mi kpã o. Ne ame aɖe gblɔ na be ƒedo me tɔ mewɔ ahoe alakpawo wɔe. Ne ge ɖe ƒedo mea, ƒedomedu geɖewo lia menye miwo aviɔwo menye ʋeawo nye o. Ame aɖewo nye asantiwo. ye amea ɖewo wonye eh, equipping alo eh, aleke woyɔna o ne meɖo ŋkui ƒome le wo ge. Menye wo katã nye eŋawo le teƒe me o. Gake enu yi ke le vedome ŋuti nye be woawo mewɔa ho nɔ vividoléŋti abe ale yi ke tɔŋ kple eh, aŋlɔwo na me nye ahosi koa. woanɔ pressure na mie eyi ke mewɔ ale o mewɔ ale ʋe dometɔ mewɔ ho nenema o gake le dekɔnu me ale yi ke wowɔ ahoa wowɔe pɛpɛpɛ wo hã wotu ahogo pɛpɛpɛ abe ale yi ke wowɔe ne ke ahogo yi ke wɔ wometua le wo gbɔ ko nye be eyi ke wova yi tu ahogo la tinti eyi ko ʋe dometɔ melɔ ewɔwɔ vɛ wowɔ aho wodoa aho ke ne nyɔnu Wodo ahogo ne nyɔnu ye ekɔ yiwo katã le ŋtia, wonyiɛ. Se wobe tɔnu ko me laa bia lée keŋ aŋlɔ kpli tɔnuwo nɔ vivi do le ahowɔwɔ ŋtia. Wobe tɔ me le nenema o. Fonye Daniel ya o, abu dzi. Edzɔ dzi nu be mesɔ ŋkɔ egbea le na mi CD blavevɔɖekɛ. Fred. Avedzida CD wui atɔ ye ne nam ye nema ke nye Prosper Adjakpa na mi CD bla eve. Isaiah Zotɔ nena mi CD ewo. Janet Ali CD ewo ye nema ke nye Francis Agbeɖaŋu na mi CD bla eve. E, Vicentia Adzika CD wui ɖekɛ ye ne nam ye nema ke nye Paulina Afi Tete kalẽku nunamesiɖi ewo ye nema ke nye Francis Jupiter Vɔdzɔgbe nunamesiɖi blaeve-vɔ-ɖekɛ. Albert Gadzekpo, Fonye Albert Gadzekpo nunamesiɖi blaatɔ̃. Magaxɔ nye dometsotso evelie ɖe megbɔva mele Babia o dzi yi ge. Ewɔamee le nye kpɔma. Wòwɔ meva wɔ eme ɔl o. Egbea medi be wò hã wò hã neva wɔ eme. Medi be ame aɖe, egbea ame aɖe ne surprise nye egbea le ɛ. Nam three minutes megbɔna.

Gbadagbe ɖe wò dzigbɔ ɖe ta be meyi gava tu wò. Vɔ egbea wogblɔ nam be woƒe ga mevavam o. Tɔgbui meda kpe ɖe wòwɔna ye o ta elabe wòwɔna ele nu geɖewo fia mí ye míaƒe susuwo ʋuʋum ɖe míaƒe dekɔnuwo ŋuti azɔ. Tɔgbui medi mabia enya ya o. Luʋɔ. Luʋɔ le mía si yike míetsɔ hetso sunyani nuto me hegbɔna míade abɔ. Tɔgbi medie mabia be ɖe luʋɔ tsɔtsɔ zɔ mɔ ɖe leke wòle be míatsɔ azɔ mɔ kple luʋɔ mahã? Hum. Enuyiwo enya aɖewo tɔgbi li ame nye TV dzi nyawo mianɔ bebie mɔ ɖe. Ne luʋɔ le asiwò godogodogodo abɔa menye be ame tsitsiwo katã le ma wo katã wonya dekɔnu. Ta teƒe yi ke mikɔ luʋɔ ma kɔ yia ele be miabie. Ne miyɔ hlɔtatɔ aɖe ne menyi o kura la ame aɖe bie ge ko afia afɔɖoƒe yi ke miato atsɔ ame kukua ƒe luʋɔa atsɔ va mia dee. Gake le dekɔnu mea. Enu yi ke hiã be miawɔ hafi ŋu yi ke ɖo ge miala problem adzɔ le enu elabe mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ne ame aɖe kua eyi ke womekpɔ ɖi amea o alo amea ƒe ŋuti nane gakpɔtɔ le agbetoe me yi ke meyi to oa, dzixɔse nye be luʋɔ amee ƒe gbɔgbɔ yi ke le emea enɔna enumɔwo tɔgbi ŋuti. Tafi be dzixɔse nye be ne le mɔ zɔm kple numɔwoa, Kɔnunu aɖewo tɔgbi li ne mewɔe oa, eva nye kplametsɛ alo va nye afɔku ne emɔzɔla mawo. Ɖe susu ma ta hafi woatsɔ amegbetɔ ƒe luʋɔ nɔ be ame ƒe luʋɔae nye ame yi ke ameyinugbe alo ame kuku aɖe ƒe fetsu kple eƒe taɖa. Woɖenɛ kɔ de matsesigo me alo adee rɔba aɖe me kɔa abla nu le eŋti ye woyɔ be ame kuku ƒe luʋɔ. Ta le dzi le dekɔnu ma hafi miazɔ mɔ ma. wowuna koklo. Koklo ma ƒe ŋua yi wokɔ tsoa emɔ hafi eŋua nazɔ eme. Ale be le dekɔnu me ŋutɔŋutɔa, eŋu yi ke mi ame ameyinugba tsɔ va dea, ne wowu koklo ma vɔa, ele be woatsɔ kokloa akɔ ƒo eŋua, akɔ akɔ kpla ne ŋua. atu ti le ʋua ŋuti. Gake ye wòzu be fifia Kristo subɔsubɔ va wɔe be ne amewo le dekɔnu ma wɔm va nye ŋukpe kple tɔ na wo taa, wozãna koklozi. Koklozia le ke wozãnɛ? Nenye be eʋua yina hoho gea, wogbana koklozia hafi ʋua naho. Alo. Woƒoa nu le koklozie ŋuti atsɔe da ɖe anyigba be eŋua nazɔ dzi kple eƒe tae. Ne ŋua zɔ dzi va yia, ke efie wova ɖo. Nenye be miegbɔ ye miva ɖo abɔ hã, nenema tututue koe wowɔnɛ ma. Ta le dekɔnu ƒe mɔzɔzɔa, miele ahaƒo geɖe abie emɔ dzi be mɔ dzi nekɔ. Teƒe ye yewoyia, ame yi nu gbã ta yewoyia teƒe ma ɖo. Kple ame tsɛ, nu vɔ̃wo katã le mɔ dzia, nedalɔ̃. Ye nenye be ne miwɔ ma vɔa, Hafi wole koklolo alo koklozi zã ge atsɔ ha aklɔ gbɔgbɔ ma ɖa le eŋuɔ ŋti. Woabe eme kɔe. Tɔgbi, le wò wɔna yiwo mea, eva wɔe be meva de dzesi míaƒe dekɔnuwo azɔ. Medi be mase nanewo me ku ɖe esrɔ̃ɖeƒe ŋu. Ese kawoe le srɔ̃ɖeƒe ku ɖe esrɔ̃ ŋutsu kple esrɔ̃ nyɔnuwo ŋti mahã? Vevie ke nya si ke gbea Stella nye megɔme sem o. Gake enue ke nya menya nyuie nye be le srɔ̃ɖeƒea, nenye be nye nyɔnu ye ŋutsu aɖe ɖe wò ye va da ɖe wò xɔ nua, le mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse mea, nyɔnusrɔ̃tɔ gbã, nyɔnusrɔ̃tɔ meɖea nu ne ŋutsu bubu aɖeke yi ke menye ŋutsua ƒe ƒometɔ o ɖo to ɖe nàse nya nyuie. Le dekɔnu me, nyɔnusrɔ̃tɔ meɖea nu ne ŋutsu bubu yi ke menye esrɔ̃ ƒe ƒometɔ o. Ye eveveliae, le dekɔnu mea, ŋutsu medoa ga ne nyɔnu yi ke nye srɔ̃tɔ le esime esrɔ̃ ŋutsu menya nu tso eŋuti o. Le dekɔnu mea, nyɔnusrɔ̃tɔ medzia xɔlɔ̃ alo medzia aha fiɛ kple nyɔnu yi ke meɖe srɔ̃ kpɔ o. Ye nenema ke le dekɔnu mea, ŋutsusrɔ̃tɔ medɔ kple nyɔnu yi ke nye srɔ̃ ɖe woƒe srɔ̃ɖeba dzi o. Nenema ke le dekɔnu mea, ŋutsusrɔ̃tɔ. mena be edɔ wɔ nyɔnu le esrɔ̃ɖeƒe o. Ye nenema ke le dekɔnu mea, ŋutsu srɔ̃tɔ medoa nu ɖa nyɔnu yi ke wòɖe woƒomeawo gbɔ o. Esɔ gbɔ. Gake nyemenya Enui tututu nèdidi be yeanya ku ɖe nu mawo ŋuti o. Ta megblɔ be eyi ke meva ɖo studio yi ke nye producer kɔ be bia nu ma, menɔ question bia eɖokui nye gbogbo but alee mese gɔmea, ye ma ŋue meɖo na wò. Tɔgbui, nègblɔ hã le wò program aɖe me va yi kpɔ be, Medze be ŋutsu bubu natsɔ ga na nyɔnu ahosi be wòawɔ aho o. Tɔgbui, medi be nàkɔ ŋuti nam. mese gɔme o. Le dekɔnu mea, ŋutsu yi ke nye ameyinugbe, ame yi ke kua, wo ƒomea woawoe wɔa aho ne nyɔnu yi ke nye ahosi. Ye nenema ke nenye be nyɔnua eyi ke esrɔ̃ ku, míatsɔe ko be wo kple srɔ̃ wo dome mele nyui o gake womegbe wo nɛ o. ale be wòdzo le srɔ̃ ƒe xɔ nu ɖe dziku ta va le ŋutsu bubu ƒe xɔ nu. Ye wòzu be ŋutsu ma kua, ke wòyi na ho ma wɔ ga le dekɔnu nua, medze be wòanɔ wò ŋutsu ma wò xɔ nu hafi ava nɔ aho ma wɔm o. Elabe aho wɔwɔa viviti me nu wònye le gbɔgbɔ me. Ɖe susu ma ta, eyi ke nyanua dze aho ma wɔwɔ gɔmea, ŋutsua ƒe ŋutilãnuwo ye wodo ne nyɔnua yi ke yɔm wole be aho go. kple ahokɛ. Ta ŋutsua kple nyɔnua kadodo aɖe gava wo dome le gbɔgbɔ me gake menye le ŋutilã me o. Ye ta ewɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke le agbe le gbɔgbɔ mea, nenye be nètetem ɖe nyɔnu ma ŋuti le gaƒoƒo ma mea, èle aɖi ka dom kple. Ameyinugba yi ke nye ŋɔli de susu ma ta, ne metso ƒome ma me o alo nyɔnu ma menye ŋutsu yi ke yi enugba menye wo hlɔ̃ me tɔe nenye oa, woga mate ŋu akpe ɖe nyɔnua ŋuti be wòawɔ aho o. Susu ye tae megblɔ be wometsɔ ga ne nyɔnu be neva yi wɔ aho vɔ ne wòava ɖem o. Ebe, ebe kɔ ye. Evo Samson kɔdjo axɔlu nana mi CD bla vɔvɔ ɖekɛ. Benedicta akpatre nana mi CD ewo. Rose zilevu nana mi CD bla vɔvɔ ɖekɛ. John kɔmla aza le kɔ CD ewo. Peter oluwa tetega CD we ɖekɛ. Joshua kwame agboba. Agboba nana mí CD bla etɔ̃, Bright Kojo afɔɖoanyi CD ade ye nenema ke nye uh, Blaise Sedua nana mí CD wui ade. Kudiabɔ Rams Fiagbedu nana mí CD bla eve, Philip ɖoti CD blaeve-vɔ ɖekɛ Paul kɔ bla Abe alo Abe CD ewo ye wo hã nena mi. Wow. Tɔgbi, le wo program aɖe yi ke ne wɔ va yi eƒe ade nye ya ma, ey, ne gblɔ be Mawusubɔlae nye ye dena tsɔtsi vɔ ye menye Kristotɔ o. Eme mekɔ nam o elabe menya be nya sia nya yi ke nègblɔna susu aɖe tae nègblɔe ɖo. Medi be mase gɔme. Nenye be nèdi be yease gɔmea, nam miniti ame etɔ̃ maƒo nu kple ame yiwo ke le nye kpɔm be egbea medi be woƒe wɔ nenɔ wɔ me ne maɖo bebie ma ŋuti na. Esia koteshi na ɖe tae. Megblɔ nya ma ɖo yi ke nye Galentia chapta 5 vɛs 2. Paulo, Paulo, Paulo yi ke woyɔ be Paul, eƒe agbalẽ yi ke wòŋlɔ ne Galentiatɔwo. Galentia chapta 5, Galentiatɔwo ƒe agbalẽ eta atɔ̃ kpukpui eve. Mina three minutes. Eɖem, na miniti ame tɔ̃.

Iya meda ko manya gblɔ be míexɔ nexɔ dzigbɔ ɖe mei gava tu o. Míese be e míaƒe mɔ le fu ɖem na mí ta ne wòanyoe mídi be matsɔ egbe ƒe wɔnawo eku ati ale be míalé ŋku ɖe míaƒe emɔ ŋuti. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ nyitsɔkɔsrae gbɔna ɔ be egododo le ŋuti ale be biabiawo katã kpɔtɔa Ne mava ɖo ŋuti, mede akpe manyagblɔ ne ame sia ame. Mese be míele Yevu be Challenges One or Two Things aɖewo le dzɔdzɔm ta. To kukuɖeɖe me, nyitsɔ kɔsiɖa ye gbɔna. Biabiawiwo katã meɖo ŋuti amegbugbɔ gaga aɖo wo katã ŋuti. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.